Раздӕхут уӕ уидӕгтӕм, ӕмӕ уын байгом уыдзысты Хуыцауы дунейы дуӕрттӕ. Цымӕ цӕуыл дзурӕг у ацы рагон цымыдисаг ӕмбисонд? Фыццаджыдӕр ууыл, ӕмӕ Хуыцау хуымӕтӕджы кӕй не сфӕлдыста алы адӕмы дӕр йӕхи сӕрмагонд ӕвзаг, ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ культурӕимӕ. Афтӕмӕй Хицӕн адӕмтӕн лӕвӕрд цыди хуыздӕр фадат раргом кӕнын йӕ удыконд, йӕ тых, ныфс ӕмӕ хъару. Алы адӕмыхатт, цалынмӕ йӕхи сӕрмагонд ӕгъдӕуттыл хӕст вӕййы, уӕдмӕ вӕййы ӕххӕст йӕ фыдӕлты фарн, кад ӕмӕ намысӕй. Куыддӕр йӕхион ӕппары, ӕмӕ райдайы пайда кӕнын кӕйдӕр фӕткы мгъдауӕй, афтӕ фесӕфы йӕхиуон дӕр ӕмӕ райсынхъом нал свӕййы искӕй хӕзнатӕ дӕр. Афтӕмӕй наци сӕфты къахыл ныллӕууы. Уымӕ гӕсгӕ искӕйы куы бафӕнды ӕндӕр бӕстӕ кӕнӕ адӕмы фесафын, уӕд ын фыццаджыдӕр бацархайынц аивын йе взаг, йӕ ӕгъдау ӕмӕ йӕ кувыны фӕтк. Уый тыххӕй у афтӕ ахсджиаг бахъахъхъӕнын нӕ рагон уидӕгтӕ, нӕ фыдӕлты хӕзнатӕ, нӕ культурӕйы сӕйрагдӕр ӕвдисӕнтӕ. Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ ма кӕд нӕ абоны мӕнгард дуджы ирон лӕгӕн ӕууӕнкаг ӕнцойӕн исты фидар цӕджындз баззад, уӕд уый ӕнӕмӕнг у нӕ фыдӕлты кувыны ӕгъдау. Рагон дзуӕртты руаджы ма алы ирон мыггаг дӕр хуссарӕй, цӕгатӕй, зӕрдиагӕй бацагуры йӕ фыдӕлты уӕзӕг. Ӕмӕ дард фӕндӕгтыл бӕрзонд хӕхты хъӕбысмӕ цӕугӕйӕ, арф, зынвадат кӕмтты йӕ мыггаджы куывддон бынат агургӕйӕ, йӕ фыдӕлты къухӕй конд мӕсгуытыл зӕрдӕйӕ ӕмбӕлгӕйӕ, фӕхайджын вӕййы се нусон кадӕй. ӕмӕ уый фӕрцы Ирыстоны табуйаг хӕхбӕсты цы ӕвидигӕ фарн цыди фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ, уый абон дӕр нӕ фесӕфт, фӕлӕ ӕппӕты зынаргъдӕр хӕзнайау ӕнхъӕвзы ирон туджы мидӕг, кӕд, хъыгагӕн, абон хӕххон хъӕуты цӕрӕг бирӕ нал ис, уӕддӕр. Ахӕм кадджын ӕмӕ фӕрнджын ирон хъӕутӕй иу у Зджыд. Хъӕу незаманы кӕй равзӕрд, ууыл дзурӕг сты Дӕллаг Джидӕсӕрмӕ къуылдымыл рагон цӕрӕн бынӕтты хӕлддзӕгтӕ ӕмӕ зӕппадзтӕ. Уыдис дам дзы мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ, фӕлӕ сӕ хӕсты рӕстӕджы срӕмыгътой. Къардиуы былыл ма баззад иунӕг ацы мӕсыг, ӕмӕ йӕ хонынц зындгонд Зджыды рӕсугъды мӕсыг. Ӕвӕццӕгӕн, уыцы рагон заманты равзӕрд зджыды табуйаг зӕххыл рухс Алардийы кувӕндон дӕр.
Ускор лапута, кушарт кӕнджытӕ,

Ӕнусты дӕргъы йын лӕггад кӕнынц ирон адӕм. Аланты дуджы фӕстӕ астӕуккаг ӕнусты ацы комбӕсты ӕрцардысты нузалӕй ралидзгӕ Ӕгъуызартӕ, хӕстон раздзог Цымытийы фӕдонтӕ Цӕгӕратӕ, Куырттатгомы къорайаг Томайтӕй рацӕугӕ Томатӕ ӕмӕ Мызурӕй ӕрлидзгӕ Габолатӕ. Рох кӕй не сты сджыды цӕрджытӕй сӕ хъахъхъӕнӕг зӕдтӕ, сӕ уӕларвон дзуӕрттӕ, уый федтам нӕхи цӕстӕй. Аларди бӕрӕгбоны иумӕйаг мысайнӕгтӕй скодтой кусарт, сфыхтой бӕгӕны, сӕрмагондӕй дзуары бын. Уымӕй уӕлдай, кувӕндонмӕ алчи хаста йӕ хӕдзары конд кувинӕгтӕ. Кувӕндоны сӕм ӕнхъӕлмӕ каст ӕвзӕрст дзуар лӕг, ӕмӕ сын сӕ куывта. Дзуарлӕгты абон дӕр ӕвзарынц рагон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ хӕлттӕ ӕппаргӕйӕ. Хӕлттӕ чи ппӕрста, уыцы нӕлгоймӕгтӕ-иу ныхасы кӕнӕ искӕй кӕрты ӕрӕмбырд сты, иу хуызӕн ӕмйас къӕцӕлтыл-иу бӕрӕггӕнӕнтӕ скодтой. Иу хал та ӕнӕмӕнг кодтой Хуыцауы номыл. Уый фӕстӕ-иу се ппӕт дӕр сӕ хӕлт Та искӕй нымӕтхудӕ нывӕрдтой ӕмӕ-иу худаистӕй Хуыцаумӕ батабу кодтой, Дӕумӕ кувӕм, нӕ хъуыддаг нын рӕстмӕ фӕкӕ ӕмӕ нын дӕхӕдӕг равзар, хуыздӕр куыд у, афтӕ. Уый фӕстӕ-иу лӕппутӕ исчи хӕлтты худы сцагъта ӕмӕ-иу хал йӕхӕдӕг не взӕрста, фӕлӕ-иу дзы йӕ къухмӕ кӕцы схауд, уый систа ӕмӕ-иу ӕй равдыста иннӕтӕн. Цалынмӕ Хуыцауы хал схаудаид, Уӕдмӕ хӕлтты ӕппӕрст ӕххӕстыл нӕ нымадтой. Ӕрмӕст-иу Хуыцауы хал куы схауд, уӕд-иу бацин кодтой ӕмӕ загътой, нӕ хъуыддаг Хуыцауы зӕрдӕмӕ цӕуы ӕмӕ нын ӕххуыс кӕны, зӕгъгӕ. Ӕмӕ-иу уӕд, Хуыцауы халы фӕстӕ цы хал схауд, Уый нымадтой Хуыцауы ӕвзӕрст нывондыл, сывӕллоны номыл, кӕнӕ ӕндӕр фарстайӕн дзуаппыл. Ӕнӕм цыппӕрӕймаг аз кувӕг лӕгӕй дӕн. Табуйнаг сыгъдӕгӕн алард йӕ хонынц, нӕ фыдӕлтӕм тынг рагӕй кувынц. Сывӕллӕтты фыдбылызӕй хъахъхъӕны, низӕй хъахъхъӕны, фадын низ, цӕсты низ, Мӕ сывӕллон низӕй хъахъхъӕны. Ем кӕддӕриддӕр кувӕм, ӕргом дзуар у, ме фӕкувынц афтӕ йӕ чъылдыммӕ. Йе ргом у тынг мӕсты хуыз, ӕмӕ йӕм нӕ фӕуӕндынц бакӕсын. Ӕмӕ нӕм йе ргом никуы раздахы, фӕлӕ ам кӕддӕриддӕр ам кувӕм йӕ чъылдыммӕ. Дзӕбӕхӕй нӕм ӕрцӕуы, ӕмӕ йын сӕ хъӕлдзӕгӕй Кафгӕ худгӕнӕн куыд ныууадза, алардуй сӕ хорзӕхтӕн уӕд. Адӕмӕн цы хорздзинад курынц, уыцы хорздзинад та парахайдӕй куыд дӕтта Ирыстон адӕмӕн. Там мӕнӕ зыды комӕй чи разы иууылдӕр ӕм кувынц. Ӕмӕ иннӕ адӕмтӕ дӕр куы цӕуынц, арӕх ӕм ӕрбацӕуынц, фыццахатӕй чи фехъусой дӕр, сӕ сывӕллӕтты бафӕдзӕхсынц. Кӕмӕн ӕххуысгӕнӕг уыд. Хӕсгом уыди стӕс кувӕндоны, уӕддӕр кадджындӕр у Аларды. Аларды у фыдӕлты дзуар, рагдзуар, ӕмӕ йӕм зыды адӕм куы рцарди Иодӕйрынмӕ ацы дзуарыйы. Иодӕйрынмӕ Иры дзыллӕтӕ ардӕм цӕуынц куывды, кувынц хорздзинад. Аларды у бинонты дзуар, у кӕстӕрты дзуар, ӕмӕ Финонтӕн, кӕстӕртӕн кӕддӕриддӕр ахъазгӕнӕг у ӕмӕ уыдзӕн. Ӕмӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ фылдӕр мӕ рӕсугъддӕр бӕрӕгбӕттӕ кӕны. Ахӕм замантӕ скодта, ӕмӕ адӕм фӕстӕмӕ раздӕхтысты сӕ дзуӕрттӕм, сӕ кувӕндӕттӕм ӕмӕ уынутӕй цӕуынц, кувынц, хорздзинад курынц. Мӕ ёсхордзинад иууылдӕр хайджынц уой, фал ахӕм арфӕ ракӕнӕн. Мӕнӕ хистӕртӕй цы рыхъуыстон, уӕм кувӕг лӕгтӕ уыдис, Ӕмӕ се гъдау тынг куыд ӕмбӕлы, афтӕ ӕххӕст кодтой. Райсомӕй сыстадысты, уӕлӕ Йосыдоны уазалдон-иу сӕхи ныннадтой, урсдзаумӕттӕ скодтой, бӕгъӕввадӕй-иу ссыдысты дзуары бынмӕ, мӕ-иу бон-изӕрмӕ афтӕ бӕгъӕввадӕй фӕлӕуыдысты, мӕ-иу адӕмы сӕр бацӕугӕ адӕмӕн фӕкуывтой. Мӕ-иу куывтой бӕгӕныйӕ Карз заман куы уыди Оттахсырӕй. Исты куы-иу низтӕ уыди, куы цы нӕ оттах куывтой хсырӕй. Уый фӕстӕ, ӕцӕгӕн, кӕцыдӕр азты нӕ зонын, фӕлӕ карз нозт дӕр хӕссын байдтой, фӕлӕ та йӕ рӕуц хабар фӕстӕмӕ иннӕрдӕм здӕхы ӕмӕ йӕ нал хӕссынц.
Ничуал зоны бӕлвырд, кӕд равзӕрд ацы рухс кувӕндон, уый, фӕлӕ ма ӕрыкуыст ахӕм таурӕгъ. Кӕддӕр зӕгъы, рагзаманты фӕзынд ацы фӕрнӕйдзаг зӕххыл иу фыдбылызхӕссӕг сау рувас. Уӕд ӕртахт уӕлӕрвтӕй стыр цӕргӕс ӕмӕ фӕхаста рувасы Зджыды хъӕуы бакомкоммӕ рагъысӕрмӕ. Уымӕй ӕрӕвӕрдта ӕмӕ дзы стындтытӕ кодта. Уый фӕстӕ йӕ ногӕй систа ӕмӕ йӕ дард рахаста раздӕр Дагомы сӕрмӕ, уый фӕстӕ Туалгоммӕ. Афтӕмӕй, зӕгъы, уыцы ӕртӕ раны адӕм скодтой Алардийы кувӕндӕттӕ сӕ ирвӕзынгӕнӕджы номыл.
Фыдӕлтӕй ахӕм ныхас фехъуыстам, цыди ахӕм хабар, зӕгъгӕ, кӕддӕр фынддӕсӕм, ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы уыдис Ирыстоныл бафтыдис карз низ. Нӕрӕй хонын дзуары низ, уӕд ын хос нӕ уыди. Мӕй дзуары низӕй чи фӕрынчыни, ӕнӕмӕлгӕ сын нӕ уыди. Ӕмӕ уыцы низ ӕгас Ирыстон дӕр бафтыди, ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ мӕнӕ тӕтӕр куы ӕрбацыдысты, уыйбӕрц знаггаг не скодтой, уыйбӕрц адӕм уӕд нӕ фесӕфти. Иосы заман адӕм цас фесӕфти ирон адӕмӕй, ой. Ӕмӕ йӕ уӕд иу лӕгмӕ ахӕм иу заман арвы дуардӕн байгоммӕ, дам, Хуыцауӕй ныхас уыди, куывд, дам, скӕнут, хӕларден, дам, куывдтон скӕнут, мадам, куывд скӕнут. Ӕмӕ, дам, уӕ низ банцайа, зӕгъгӕ, мадам, адӕм мауал сӕфой. Ӕмӕ иуӕй уыди ӕззыды мидӕг. Гъа, ӕззыд, ӕмӕ мӕнӕ ацы къуылдымы ӕззыд скодтой Аларди куывддон. Куыддӕр скодтой куывддон, куыддӕр скуывтой, афтӕ низ ӕрлӕууыди. Ӕмӕ ӕззыды мидӕг зиан нал цыди. Уый айхъуысти гас Ирыстоныл дӕр, ӕмӕ Ирыстонӕй адӕм Алы хъӕутӕй цӕуын байдыдтой ӕмӕ-иу ӕрбацыдысты ӕмӕ-иу ракуырдтой бар дур ахӕссын Алардиковтоны бынӕй. Мӕ-иу ӕрбаластой семӕ фыр кусарт-иу акодтой ӕмӕ-иу сын-иу кувӕг лӕгтӕ дур радтой, бар сын-иу радтой. Мӕ-иу ӕздуримӕ ацыдысты ӕмӕ-иу сӕхицӕн куывддон скодтой. Ӕмӕ Алардийы куывдтӕ дӕр тӕккӕ сты Ирыстоны мидӕг бирӕ рӕтты. Ярӕй чидӕртӕ нымадтой мӕ ӕвддӕс раны ис аларди куывдтӕ, кувӕндӕттӕ. Ӕмӕ уӕм-иу куы бакуывтой, уӕд-иу уӕм дӕр низ ныр лӕууыди. Мӕ-иу нал мардысты адӕм, ӕмӕ иуӕдӕй фӕстӕмӕ уыцы кадджын кувӕндӕттӕм, уыцы кадджын дзуармӕ куывтой адӕм ӕмӕ кувынц абоны бонмӕ ӕмӕ хорздзинад хӕссы.
Сджыды хъӕуы алыварс ма ис ноджыдӕр лӕгты дзуары Уациллайы, Мыкалгабырты, Хуыцауы дзуары ӕмӕ Сырхисӕны кувӕндӕттӕ. Уырдӕм куывды цыдысты хъӕубӕстӕ. Алардыйы кувӕндонмӕ та куывтой цыппар хъӕуы цӕрджытӕ – ход, садон, сджыт ӕмӕ куырӕйттӕ. Абон кӕд хӕхбӕсты сафтид, уӕддӕр Алардыйы дзуары бон ардӕм ӕрбацӕуы тынг бирӕ адӕм. Райдайын сӕм куывды цӕуын къуырисӕры, Алардыйы боны. Дыццӕджы дзуарӕн йӕ дуаргомгӕнӕн боны ӕрбацӕуы ноджы фылдӕр адӕм. Ӕмӕ уӕд ызджыдаг, цыппар мыггагӕй алчидӕр сӕ уазджытимӕ фӕбадынц сӕхи цардахъхъыты. Уый фӕстӕ вӕййы дзуарӕн йе рвитӕн бон, уӕд та Сджыдаг цыппар мыггаджы скӕнынц иумӕйаг куывд ӕмӕ фӕкувынц иууылдӕр иумӕ бадгӕйӕ. Мын айгъуызарты сӕрдах у, мӕ махмӕ рагӕй дӕр у фысымгай. Зӕгъӕм, мына аси аз мӕныл зӕгъӕн уна, ӕмӕ иууылдӕр мӕнӕй кусӕрттаг иууылдӕр. Ӕмӕ иннӕ аз та зӕгъӕм, ӕндӕр кӕуылдӕр уыдзӕн мӕ уыцы уыцы хъуыддӕгтӕ йӕ кӕндзӕнис. Ӕма фиццагӕн уойбӕрцӕ адӕмцард ис нӕ. Мӕнӕ уыдис ныр цыппар цардӕхъ сывӕллӕны сӕ гӕрӕтӕн ӕвзурдис ӕртӕ цардӕхъ. Уымӕн ӕмӕ фылдӕр фылдӕр адӕм уыдысты. Ӕмӕ уый та кодтой афтӕ фыды цотӕй. Бирӕ диссаг хъуыддӕгтӕ дзы уыди. Ам уыдис ахӕм хъуыддӕгтӕ, ӕмӕ-иу куырм ракасти цӕстӕй,

Будик дзы дӕр цот, фондзмӕ хицӕн фараст уыдонӕн ӕхсӕзтӕ уыдонӕн, нуктӕ, правнуктӕ. Мӕ мӕгьер куыннӕ кувон уыцы рӕсугъд кувӕндонмӕ, ӕмӕ дзы куыннӕ курон. Ноджы дӕр мӕнӕ адӕмӕй бынмӕ куыд рӕсугъдӕй цӕуынц, афтӕ рӕсугъдӕй фӕстӕмӕ дӕр куыд ӕздӕхой ӕмӕ мин сӕдӕ азы йӕ куыд кувынц сӕрӕгасӕй, ӕнӕнизӕй, рӕсугъдӕй, ӕнӕмастӕй, рӕсугъд фӕзы кафт куыд уа, хъазт куыд уа, кӕрӕдзи куд ӕмбарой, сӕрдгӕ чъиритӕй, царӕнбонтӕ сӕдазӕртгӕ чъиритӕ куд кӕной, ӕндӕр сӕм куд ницы удбӕлизӕр цӕуа. Алардигос хуысын бакӕ. Рӕсугъд сты, кӕстӕртӕ тынг ууӕндынц, кӕстӕртӕ тынг цӕуынц сӕ бынмӕ, тынг кувынц, тынг курынц, ӕмӕ сын ӕнӕн ис ӕнӕмаст рӕсугъд цард ратт.
Дзуары боны ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ӕрбахӕссынц хъалон, афӕдзы дӕргъы ноггуырд лӕппу цы бинонтӕм фӕзынд, уыдон. ӕмӕ чындз чи рхаста, уыдон. Сывӕллон лӕппуты рагон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ атулынц Майрӕмы дурыл. Уый лӕууы дзуары раз. Хонынц ма йӕ рӕвдауӕн дур. Уӕд дам сывӕллон фӕхайджын вӕййы дуры тыхӕй, ӕмӕ фыццаг фӕдзӕхст ӕрцӕуы дзуарыл. Уӕдӕ ма нӕ цӕстытыл ауайын кӕнӕм, куыд рӕсугъд фидыдта дзуармӕ чындзыты кӕныны ӕгъдау. Ацы хъӕуты ма бирӕ адӕм куы цард, уӕд дзы-иу афӕдзы мидӕг ног чындзытӕ дӕр цалдӕргай уыдис, ӕмӕ-иу уыдон ӕрбахуыдтой Аларды кувӕндонмӕ раскъӕрд къабаты, ӕмӕ-иу сӕ иумӕ ӕрлӕууын кодтой сӕрмагонд бынаты, иумӕ-иу сӕ бафӕдзӕхстой дзуарыл, ӕмӕ-иу сӕ уый фӕстӕ акодтой сӕ мыггӕгтӕ цардахътӕм ӕмӕ сын-иу уым фӕкуывтой куывды бадӕг уӕздан хистӕртӕ. Уыцы рӕстӕджы дзуары рагъы бын фӕзуаты та фӕсивӕд арӕзтой стыр хъазт, сӕ фӕндыры цагъд ӕмӕ зарын хъуысыд суанг уӕлӕрвтӕм.
Зиузе реййӕфтон ӕмӕ узе фараст чындзы, уӕлӕ узе скодтой едмӕ, уӕлӕ кувӕндонмӕ. Мӕ гомӕ афтӕ рахъ ралаудысты. Уый фӕстӕ уартӕ кӕм байамыдтон, уордӕм уым таудис стыр ахӕм кафӕн фӕз. Мӕ уордӕм акодтой чындзытӕ, мӕ уӕддӕр-иу сӕ бонизӕрмӕ фӕлӕууыдысты. Бонизӕрмӕ. Ӕртӕккӕ ӕвӕццӕгӕн сахат дӕр нал бафӕразиккой. Фӕлӕ бонизӕрмӕ уӕлӕ уым дӕр-иу лӕууыдысты, уым дӕр-иу фӕлӕууыдысты, ӕмӕ уырдӕм мӕнӕ хистӕртӕ барвыстой хъазты иу дзы нӕ уыд ӕмӕ нуазӕн барвыстой. Мӕ иу цы нуазӕн кӕм ӕрхаудис, уый иу мӕнӕ цыма дын орден радтой, орден ахӕм афтӕ уыдис, нуазӕн уыцы рӕстӕджы кад кадджын уыдис. Уыцы азы размӕ рӕрдӕм схуыдтой мӕ.
Разгӕмттӕ мыл скодтой. Афтӕмӕй мӕ фӕзы бынмӕ схуыдтой, уыди тынг къӕвда. Арвмӕ зӕхх кӕрӕдзи хостой, фӕлӕ уӕддӕр мӕ разгӕмттӕ афтӕ цыдтӕн ацы фӕндӕгтыл, уӕлӕмӕ хуыдтой мӕ фӕндыр цагъдимӕ. Ӕмӕ мын йӕм ныффӕдзӕхстой мӕ, скуывтой мын, куыд мбӕл, афтӕ кувӕг лӕгтӕ. Ӕмӕ ма Йосыгъда уыди ӕрӕджыдӕр, иу дӕс фыддӕс азы размӕ дӕр ма уыди. Гер цӕмӕдӕр гӕсгӕ гӕсгӕ нал, цӕмӕдӕр гӕсгӕ нал фесӕфти уыцы ӕгъдау. Фӕлӕ та йыл бакусдзыстӕм уыцы ӕгъдау дӕр, цӕмӕй ног слайой ӕгъдау кӕны рӕсугъдӕй рӕсугъддӕр. Афтӕ кӕстӕртӕм кӕсын нӕ кӕстӕр фӕсивӕдмӕ. Амоны дӕр сын нӕ хъӕуы, сӕхӕдӕг афтӕ къуыри раздӕр райдайынц змӕлын. Уӕдӕ рафснайӕм, уӕдӕ суг бацӕттӕ кӕнӕм, уӕдӕ агтӕ сывӕрӕм, сӕ куыстӕй дӕр сӕхи ракурынц, фӕлӕ ӕрбауайынц цыма фӕсивӕд иуы дӕр ахӕм сты нӕ фӕсивӕд. Дзуары бынмӕ куы ссӕуынц адӕм, уӕд фенгомдӕр вӕййынц, цы мыггаджы мидӕг, цы мӕнӕй ацы хъӕубӕстӕй цы адӕм рацыди, уыдон дӕр. Хъыгагӕн, хъӕубӕсты бирӕ адӕм нал цӕры, фӕлӕ уыцы дзуары руаджы ссӕгӕйдӕр адӕм быдырӕй-быдырмӕ лидзынц, кусынмӕ, цӕрынмӕ, фӕлӕ сӕ уӕддӕр мӕнӕ сӕ уидаг дзуары руаджы хохмӕ фӕстӕмӕ Афтӕ зӕгъӕн дӕр и мӕ Сашӕйы фӕстӕмӕ. Мӕ уыцы бӕрӕгбӕтты, йӕ уыцы дзуӕртты руаджы ма мыггӕгтӕ дӕр, хъӕубӕстӕй рацӕугӕ адӕм кӕрӕдзиуыл ӕнгом фидар хӕцынц мӕ. Дарддӕр дӕр афтӕ куы уа, уӕд мӕ хъуыддаг сӕфтмӕ не рцӕудзӕни. Уӕдӕ дзы хъастдӕр уӕдӕ уыдаид, синддӕр дзы уыдаид мӕ. Ӕвӕццӕгӕн, раззӕхдзыстӕм ӕви дӕр тагъд рӕстӕджы. Кӕрӕдзийы куы мбарӕм, мӕ кӕрӕдзи, мӕ нувыд куы, адӕм, Ирыстон адӕм. Кӕрӕдзийы куы нымайой, куы арзой, уӕд ӕмӕ гӕсгӕ уый дӕр раздӕхдзыстӕм. Майдагъ уый нӕ фӕуа бирӕ хабӕрттӕ. Ӕвӕдза, ирондзинады ӕнусон фарн кӕй дадзинты ӕнхъӕвзы, уый йӕ табуйаг фыдуӕзӕгӕн аргъ кӕнын дӕр фӕзоны. Йӕ адӕмы сомбоныл дӕр зӕрдӕбынӕй фӕтыхсы ӕмӕ йын исты хорздзинад скӕныныл дӕр фӕархайы. Бӕргӕ, уыцы ӕнкъарӕнтӕ алы ирон зӕрдӕйы дӕр куы райхъал уаиккой. цӕмӕй ирон лӕджы ном, хӕдтӕрау, хӕсса уӕздандзинад, ӕгъдау, фарн, лӕгдзинад ӕмӕ намысы кадджын нысаниуӕг, цӕмӕй алы ирон уды дӕр сыгъзӕрин талатӕ суадзой йӕ рагон фӕрнджын уидӕгтӕ. Уымӕн ӕмӕ хуымӕтӕджы нӕ баззад ахӕм ирон ӕмбисонд. Ӕппынфӕстаг, рӕстӕджы кӕроны ма адӕмы рӕствӕндагыл бафтаудзӕн ӕрмӕст